D'Enric Moli, Legendas, un libre que pareguèt en 1978, Lo saut de la monina. N'agim brieu, los istorians precisan a l'entorn de 1420 e quiquan, quand l'abadi a Valecuncas èra dins son esplendor a còsta la paret de la basilica, un pauret Chugla, numa Cidoni, rabiosa pevazza covaneta, ero pas un missant òme, viviós aquí, tot sol, al mièg d'un bestialó qu'aviós aprivadat e dreçat per li rajudar a ganhar sa vida en amusant los pelegrins que, del mond desentier, venián ja com cosas vralas relicas de Santa Fe. Li aviás aquís un mègle qu'estufable e lo bene creator e l'èste confessor un gorp que li fasiá las comissions. Li anavas a lo mas de la còsta de l'autre costat de la davalada cercar de cavecòs que crompavan los peregrins. Li aviás una cabra a sa venta que podiá dire qu'ora tornava la luna e sabiá legir l'ora en agachar lo solelh. Li avió sustot un monino que fasió de grimaços los pus polido que se poguèsse veire e mila tors d'adreça, tot plan que los que las vejan per primier còp se las sabon pas de la fintar. E pei, Sidòni, çò qu'a pas dire, eros un mèstre per qu'amusar lo pòble, siagues amb electors de fòrça e de carabisonnos que compreniás pas cossí podiás sautar e se delucar coma fas jo, siagues en recitant, en cantant en nòstra lenga e memes en francés, Los miracles innombrables de Santa Fe, mas vaquí qu'un onnador abat de Cunco moriguèt. Foguèt remplaçat per un nomat Ramon de lo Romigueiro, un sant òme tot en pregarios, junes, penitèncias e mortificacions, al punt que podió pas comprene que degut sus aqueth tèrro Pensèsse a ride e a s'amusar. Lo mestier de jogar per el èra un mestier de perdiçon. E que lo cabaneta de Sidoni sapebèsse alabar Diu èra un escandale insuportable. Tanpla que Sidoni foguèt condemnat a mudar sus Catus e que sa cabana foguèt demolida. Au lhòc de protestar e de gingolar, Sidòni aprovèt la rigor del jutjament que lo sacava de fòra. Non vejat aquí qu'un gèste de la providéncia en favor de son salut eternal. E Per se plegar a la penitencia que lo derrabava o sa vida empecadada, e li assegurava lo perdon de totes sos flaquièiros, escorcoriós, mesorga e escarbicada, decidèt de s'anar fas eremita. Donèc lo van al mèrli e al gòrb, que s'anèssen a vidas a trèver bòsses, vendèc lo cabra per se crompar un cilici, una rauba de burata, una cogorda qu'emplinèt d'aiga fresca, non gardèt que la monina, e partiguèt. Partiguèt a travèrs puèches e combas, cap nut, pès nut, En canta la glòria de Dieu e l'ausenjan santa fe de concos d'aver dins son còr alucat lo lum de la jòia mistica pus preciusa que la fortuna des aumes. La monina tortava son costat quand era lasa li arrapava sus l'espalha s'amusant a lui cercar los peus dins la flor. Tò, ambe sos ditons tan degordits que semblava passar los pèlses un per un, amb una grimaça de jòia tròp polida a veire, talèu que ne trobava un, se despachava de lo trincar d'un còp de dent. Sidòni se mainava còs d'ela, totas sas pregàrias caminava. Se noirissió de la frucha sauvatja que l'estiu penja lo long des camins e de quauque revireu de pa negre que li donava per los bòrios en paga de sos orremuis. Es notat un de vièlhs pergamins que passèt a Vilafranca lo 31 de mai 424 qu'ambe la permission del primièr consol Joan de Bèth qu'èra lo tenent del senescal e jutge a Sauvatèrra, dens sète carabisson deth un darrier còp jol portal de la granda glèia en omenatge a Nòstra Dama, pareis que los dos que fòja e los grimaços de lo monino aviós atirat tant de dròlles e de fennos sus lo plaço que li agèt non sabi quantos de còstos afrabados e d'artelhs descufelats. Plus encurat que jamai a fugir la calbordissa dels òmes e a cercar dins la paulièira l'umilitat e lo silenci lo suprème delici d'aquesta vida Sidoni, Zam e Lamonino tornèron partir sus Planòl a travèrs cauces descun los drade los menava. Èró lo mes de junh. Oquel matin lo solei s'èró levat de bona ora sul campèstri, tot claufit de vida joina que frausava de bas pertot. Tot bondinava ambe los ovelhos, tot cantava zambe los aucèls. Al mièg d'aquela esplendor se dani caminave los vèls levats a val cèl, a plen pitral de l'argent d'un himne a la glòria d'aquel que, sus la tèrra, meissiá aquel matí tant de luna e tant de luçor, tant de perfums e tant d'armonia. Anava lo còr einagat d'amor, estrabordat, los uelhs al cèl, en cantant Ta placa brevèt aital a la fi del planòl que descens canas sus ploma las ribas d'Alt. Èra talament pregon banhat dins son raive paradisenc que vegèc pas lo precipiço e malgrat los isclats de la monina que li trosiá los pelses per l'avertir, tot d'un còp son pè trobèt pus de tèrra e lo precipici l'engolèt sens poder comprene çò que li arribava, se recomandèt de picar Santa Fe de Concòs e rosura o dimani n'es a la vitessa que davalavo os ausissi que disès Paris li aurio corgut un parachute.